ɛnɛ ɛɛ meka sɛ baba yɛ asopɔ stadium ɛnyɛ asɛm ketewa akansie na no ɔden na me nsa ka ɛyɛ atadwe ɛnso wɔ ase atadwe yɛ aberante a ne ho sisi ne ho so ne ho ɔden na ɛba bɔɔl mu a ɔnim mirika tu bɔɔl no nso ɔnim bɔ paa yɛ ɛnɛ me nsa ka me ne bɛdi nkɔmmɔ na yɛhwɛ akansie ɛkɔ so yi ɛɛ ne nsusuiɛ firi sɛ ɔno ɔwɔ acting mu yɛ a otwa sini. Enti sɛ wohwɛ sɛdeɛ osi teɛ, sɛdeɛ osi gyegye Ghanafoɔ ani, na ɔhwɛ sɛ ɔsan bɔ bɔɔl ka ho a, na kyerɛ sɛ Nyame kopɔn wadom no adom akyɛdeɛ bi a ɛyɛ soronko. Papa Adwuma mo akɔ aba. Na ho yɛ deɛ. Yɛda Nyame ase. Atadwe m'ani gye ho pii. Na Ghanafoɔ nso ani gye ho paa firi sɛ eh, sɛdeɛ osi ma Ghana ɛfa entertainment a, nnipa ani gye ho. Ɛnɛ eh, Baba Yara Sports Stadium ha yɛhwɛ Kumawood, wɔn ne eh, sportsfoɔ a ɛyɛ a wɔwɔ radio so ne TV so akansi ɛkɔ so woka ho bi wohwɛ a wode w'ani hwɛ adeɛ adeɛ na ɛbɛsi no eh, ndaase bebree odi nka no ma mema biara fi nhyia pa eh, serɛ awurade sɛ wobɛma biara nkwa na afe da sɛ nnɛ so sɛnea yɛahyia mu ha no yɛbɛhyia no adɔɔso koraa aboro so na yɛbɛhyia no so na yɛba a yɛhu dɔ wɔ ha no baa no bɛbɛsan aba pras ba ba ntima mba saa ɔyɛ sɛ Yɛwɔ adeɛ bi a yɛfrɛ no love ɛna unity. Wɔn sɛ nneɛma wei no de nkambom ba. Afa no mmienu no nyinaa yɛ sae. Actors, media, ɛɛ brɔgafoɔ ɛne baabaa keka nyinaa no ɛma yɛn ani afe no ahyia. Wei ne ma yɛhu sɛ afe ahyia. Biko wei nya paa. Yɛn nyinaa yɛkɔhyɛ adwuma ase a yɛn adwuma. Yɛbɛhyia bie ma agye sɛ buronya anaa occasion bi na yɛatumi ahyia. Tse mpanyimfoɔ ne nhyehyɛɛ gu wɔ anim a eh, agoro reba so ne yɛn nyinaa yɛn ani agye. Oye bi wɔ hɔ a wahwɛ wɔ ano nhyia wo da. Yɛ obi wɔ hɔ a bi te sɛ radio presenters yi, eh, sports fo, ebi wɔ hɔ a wahwɛ no wahwɛ no saa wo nhyia no da. Tse nyinaa yɛhyia sɛ a na ayɛ dɔ. Na ayɛ mɛka ne sɛ biribi ayɛ kama kama ama yɛn nyinaa. Na atade bɔɔl no, eh, wahyɛ wohyɛ aseɛ anaasɛ afei na abɛkɔ? Ɔnhyɛ aseɛ.
Wahyɛ aseɛ. Ɔhyɛ aseɛ ma kuma actors. Good. Ɛmi sɛ bi ɛɛ.

Yɛmmɛsrɛ mfansefoɔ no sɛ bɛntɔ nkɔ so antam akyi, m'abusuafoɔ ntɔ nkɔ so ntam akyi, na sɛnea bɛhu sɛ nde vim na ɛwura 2024 no, vin na nde ɛwuram no, ɛbɛyɛ massive. Ɛyi, they should watch out. Deɛ 2023 si yɛ nnipa nyinaa, Ghanafoɔ, mo mmoa abokyire ne Ghana ani gye wo ho. So yɛgyee sɛ saa nso. Ostraordinary, Ostraordinary is coming and they should watch out. Serious. Both music and acting, they should watch out.

Ka hunu sɛ wowu kɔ a, wowɔ ho atemmu. Nti me deɛ, Nyame de ma me biara no, mɛhwɛ sɛ mɛtumi ayɛ no pɛpɛpɛpɛpɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a da mpampa nkwa a, mennya asotwee biara. Ɛɛ, for music deɛ, mɛka sɛ ɛɛ nwɔfa baako, yɛfrɛ no Ebenezer, na ɔyɛ ɔyɛ music. But ɛba acting deɛ a, m'abusua deɛ, mennim obiara a ɔyɛ acting.

Me no Nyankopɔn de stardom no dom me long time because I was athlete. Okay. Ne ntu aminika.
Oh, me wie kuma se angre kan. Baba ya last month stadium atu aminika abre. Oh, nice. Nti ɛyɛ from at um, aminika na nti me no deɛ

deɛ wo ba because menim sɛ wo ate ne wo mim si no nsɛm bebrebe na ɛbɛba a ɛnyɛ deɛ wo ɛɛdɛ na abɛte nsɛm bebrebe pie pie na nsɛm akora nsɛm pie pie ya ya na ayɛ nsɛm pie ɛmu wɔ pam ɔfa wo yɛ wo si extra ordinary ɛna ɛba ɛde a ɛfutuo na ade ma ɛyɛ ɛbutu na ɛba ebi wɔ wɔ talent bi wɔ wo hu so ne wo mfa mfa so ɛde ade na woka kyerɛ deɛ mɛka kyerɛ yutu no sɛ deɛ mehia